Nan damh cio hna maw? Lungmali post thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghni kul le li tangkhong ni kua zinglei thawngchimnak kan rak thawk lai. Tuzing kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu Palawa khuapi tualchungmi hna cu a himnak ah an zaam. Palik sakhan um ralhrang pawl nih an sakhan an chuahtak i AA nih an lak. Chinland Council tonpumhnak an tuahmi kongah catthan an chuah. Ngazun le Minchiang ah sac ralhrang cunglei rawn hmang in bomb an thlak hnawh hna, pali an thi. Awphaw peng Miang khua ah tangka in lentecelhnak caan hmangmi hna cu luhhnawh in an ka panga an thi. Khing-u peng Pinṭhang khua ah facang a ṭuan liomi Pyusawṭhi ralhrang rawn hmang in bomb an thlak hnawh hna, pali an thi, timi thawng le thawngpang dang hna an rak si lai. Palawa khuapi tualchungmi hna cu a himnak ah an zaam. Palik sakhan um ralhrang pawl nih an sakhan an chuahtak i a-e nih an lak. Chin ramkulh thlanglei Palawa khuapi um Vancungmi hna cu a himnak hmun ah an zam hna. Khuapi chungah ummi palik sakhan in ralhrang chungtel palik pawl zong an um ti lo caah January nikhat ah Rakhine ralkap AA nih an sakhan an lak i khuapi chungah AA ralkap cheukhat nih hmunhma an lak tiah tualchungmi cheukhat nih an chim. Palik sakhan ah umhmun khuarmi SAC kuttang palik chungtel pawl cu sakhan ah an um ti hna lo. Kha lai ah zahnih sawmriat khua battalion sinah an zaam dih. Khuapi chungah A.E. hriamtlai cheukhat nih hmunhma an lak tiah naihniam pakhat nih Matupi Time ah a chim. Palawa peng chungah sac ralhrang le Rakhine ralkap AA karlak ah kahdohnak a chuah hnu in Palawa khuapi um tualchungmi hna cu a himnak hmun ah an zaam hna hi a si tiah a chim. Kahdohnak a chuah hlan ahcun Khuapi chungah khua a sami an tam ngai nain kahdohnak a chuah hnu in Halaya zarhhnih sawmriat kua SAC nih khuapi chungah duh paoh in hriamngan an kah lengmang caah atu bantukin khua an chuahtak hi a si tiah a chim chap. Palawa khuapi in a zaammi tualchungmi minung thongkul leng nih eidin sei le i dornak caah cungkhuh vampang ding pawl zong bawmhchanh an herh tiah CDF Palawa nih thawng an thanh. A luanciami January nithum zan suimilam pakua hrawng ah Rakhine ralkap AA le SAC ralhrang pawl nih an kahmi hriamngan ruangah tualchungmi panga nih hliamhma an tuar i cu chungah minung pahnih cu an nunnak a liam tiah The Matupi Time nih a langhter ve. Rakhan ralkap AA cu Maryland Defense Force MDF he hmunkhatte ah sakhan la kahdohnak an thawkṭi hnu in Palawa peng chung um SAC ralhrang sakhan pali an lak khawh cang i tang rihmi sakhan pawl zong pehtlai in an kahdoh hna lio a si tiah a langhter chih. Chinland Council tonpumhnak an tuahmi kongah cathanh an chuah. Himnak fehtertu committee nih an tuahmi a voikhatnak tonpumhnak cu thonghnih kul le thum December ni hleihnih ah Chinlung khuapi ah tuah a si tiah Chinland Council nih thonghnih kul le li January ni riat ah cathanh an chuah. Chinland cozah caah tiin rak chuahpi ciomi mangki vuanthawk biaceih bawizik cazin chektu hna reng an min le an sining hna cu zohfelnak an ngeih hna i an cohlan hnanak kong zong an langhter. Caan rau lo te ah a voihnihnak tonpumhnak tuah ṭhan a si lai i an thimmi hna cu Chinland Council ah phungning tein fehter a si te lai tiah cathanh an chuahmi ah an langhter chih. Ngazun le Minchiah ah sac ralhrang cunglei drone hmang in bomb an thlak hnawh hna pali an thi. Mandalay ramṭhen Ngazun peng Pinhlaṭaw khua phungki sianginn ah umhmun khuarmi sac ralhrang le Minchiah peng kokei palik sakha Chekgek cu cunglei drone hmang in bomb an thlak hnawh hna caah ralhrang pali an thi tiah Tuatawci Pakapah sinin kan theih. January ni nga zing suimilam pariat tluk ah kokei ralhrang palik sakhan chekgeh cu cunglei rawn hmang in bom an thlak hnawh caah palik pali a hmun ah an thi colh. Midang hmundang ah an zaam tiah an chim. Cu bantuk hriam in January ni hnih zanlei suimilam pali tluk ah Ngazum peng

Myankhua ah Pyusawhthi ralhrang hruaitu nih a hruaimi ICC ralhrang hna cu tangka hmang in lentecelhnak caan an hman lioah luhhnawh in an kah hna tiah Tayawadi Battalion thongthum zariat pahnih chungin ṭuanvo ngeitu pakhat nih Yangon Khatit media ah a chim. January ni sarih zanlei suimilam pahnih tluk ah Opo peng Myankhua ah ICC ralhrang Chokoko uu nih hruaimi hna tangka in lentecelhnak caan an hman lioah Luhhnawh in minute pahra chung tluk an kah hna caah panga an thi tiah theih a si. SAC ralhrang nih kahdohnak hmun an zamtak hnu ah mipi ralkap nih meithal zun hnih kutcheh bomb pahnih vanhrawl swithi mobile phone pathum le tangka thongsawm sarih thong riat an lak tiah kan theih. Kahdohnak ah aa telmi mipi hriamtlai phuphot hna cu

Sagaing ramṭhen Khin-u peng Kinthang khua ah facang ṭuan liomi Pyosawṭhi ralhrang hna cu cunglei drone hmang in bom an thlak hnawh hna caah pali an thi tiah Khin-u Special Force Organization KSO chungin ṭuanvo ngeitu pakhat nih Yangon khuatit media ah a chim. January ni sarih ah Khin-u peng Kinthang khua ah Pyosawṭhi ralhrang thazaang kul tluk cu tualchung mipi facang an fir lioah

Pale khuapi penguk zung le ralhrang palik sakhan nihnih chung pehzulh in bomb an thlak hnawh. Sagaing ramṭhen Pale khuapi penguk zung le sac ralhrang palik sakhan cu nihnih chung cunglei rawn hmang in bomb an thlak hnawh, tiah Downtown Air Operation Group chungin ṭuanvo ngeitu pakhat nih Yangon Khuapit media ah a chim. January niruk zan suimilam pahra le minute hleinga tluk ah Pale khuapi penguk zung cu mipi ralkap pumpak nih Cunglei rawn hmang in bomb pahnih an thlak hnawh hna pinah January ni sarih zan suimilam pasarih le sawmviruk tluk ah Pale khuapi sac ralhrang kuttang palik sakhan zong cunglei rawn hmang in bomb pali an thlak hnawh hna tiah theih a si. Kahdohnak ah aa telmi mipi ralkap phufonh hna cu Team 3 PDAF, Sha-tu-wo Team 4 SSDF, Seven People Defense Force Mandalay, Union Brothers UB le